Ynsan her wagt günäh etse, ýüregine bir garaňky düşýär, azajyk gara bolýar. Ýene günäh etse, ýene gara düşýär. Ýene günäh etse, ýene gara düşýär. Ýene günäh etse, ýene gara düşýär, tä ört gara bolýar diýipdir. Emma şu arada öz eden günäsine narahat bolup, Wah, men yştyba etdim diýse, o gara ýuwulýar, sübürilýär, ýene galp ýalpyldap çykyp durýar, akja bolýar diýipdir. Ynsan günä etýär, tä, meselem, öýüne odalyjak, bir haram aljak, öýüne odalyjak. Haram aljak, öz içerisini dok saklajak. Haram aljak, gowy maşyn münjek.

Bes, bir adam ýa bir zenana, meselen, bazara gitýär. Fakat näme üçin? Fakat bir zenana, meselen, bazara gitýär, Hakykat gürrüň, haky aýdyň diýipdir Resulullah jan, ajy-da bolsa. Ulamalar aýdýar, Es-säkitu anil hak şeýtanun ahras diýip. Haky aýtmaýan adam lal şeýtandyr diýip aýdýar ulamalar. Hak boýnumyza biz aýtmak. Bir zenana meselen bazara gitýär, fakat öz şehwet pikiri bilen, şo bir erkek bilen kepleşeni özüne peyda bilýär, ya sataşany peyda bilýär, ya hudaý saklasyn zyna edeni özüne peyda bilse, hudaý saklasyn gitýän zenanalaň hemmesi diýilde bir zenanaýka gitýän bolsa, indi siz imanyňyz bilen gulak asyň, şo gitýän adam Git ýa öwrülipdi gelýä ýa ikindin ýa öýlän öýüne. A ýa öýüne gelende Rahat bolnum indi diýip gelýämi şo? Ýok. Şol adam öýe gelende aýnadan ýüzün gözlesin. Iman kamyl bolsa hatda özi aýnadan ýüzün gözlänede ýüzüniň nursyzlygyny aňlar. A ýa şol adam muny ýa her bir wagyz bolsun, Hä, falanydan çürim diýilmeli-dä, her kim özünden çürim pikir etmeli, aýtýan-da, eşitýän-de. Özümizden çürim pikir edeýli, kim makam-şejere diýmäýli. Özümiz öz hanabadamyz.

Çe şo gidende maksadyna ýetdim diýkissin, bagyşlaň, uzr isleýän, hatda zyna adyk gaýtsa, ýa etmäni gaýtsyn, maksadyma ýetdim diýk gaýtsyn, öýüne gelende rahat bolarmy şa? Bolmaz! Näme üçin? Çün Allah Taala onda men rahatlyk goýamak diýipdir. Onda men hoşluk goýamak diýipdir. Şol adam maksadyna ýetdim diýse-de öýe gelende nursyz, bereketsiz, lezzetsiz gelýär, maksadyma ýetmedim diýse, aýlam-dolam, aýlam-dolam, aýlam-dolam ahyr wagt öýüne gelse-de, ýene-de öýüne gelende nursyz, bereketsiz, lezzetsize öwrülip gelýär. Oňam indi näzire hoşluk tapmaly Allahtagalaň dogry dä diýen ýerinden. Ýa erki adam bolsun, mamlasy ýok, bazary ýok, işi ýok, pakat şondan çürim barjak. Gözlejek ýa kepleşjek şony ýandan özi hoşlukmyka diýýä. A ýa bark gaýdanda maksadyma ýetdim diýdi, indi ruhy syrap bolýamyşyn. Jany keýp etýämişin. Ýa inki ruhy zerer çekýä sistem behäm iýýämi. Ýa inki garaňkylyga düşen ýaly bolýamy. Çyndan garaňkylyga düşen ýanak bolýadyr. Men wagt kän eglemäýin. Ýa meselem, haram lokmada-da şeýle. Meger, biziň birimize doňňuzyň etini bişirsele ýokmaz dämi? Ýokmaz. A ýa ogurlyk mal getirsele, ine şu ogurlyk mal desele iýip bilerismi? Iýip bilmeris. Nury iman ejaze bermeýär. Şonuň ýanak dogry däl mamlala dogry däl zatda-da eý nur şoferim. Çyn musulman adam nury ejaza bermeýär. Şoňa barsa bir garaňkylyga düşäýjek ýaly bolýar. Şoňa barsa bir gap-garaňky guýyň içine giräýjek ýanak. Edany bilende özüni ýitirip, aglap näme etjegini bilmän basymrak insirafyň yzyna düşýär. Öwrülmäň yzyna düşýär. Toba etmäň ýoluny tapjak bolýar. Çyn nury iman häzir bar bolansoň.

Ýene-de ýatýar okymany. Näme üçin? Rahat ýatjak diýýär, keýp etjek diýýär. Ertir namaza turdy-da, indi ýene ýorgan üstüne çekip ýatsa, mundan beýläk rahatlyk bolmaz. Eger şonda rahatlyk bar bolsa, çyndan hoşluk bar bolsa, gat'an biliňki, Allah Tagala ýatyň diýerdi bize. Geçen hepdelerde gürrüň geçendir. Ýa meselem, Ulukan ýeten ogluny, gyzyny, zenanasyny turuzmyýa, näme üçin? Hoş ýaşajak, rahat ýaşajak. Ýok! Şol rahatlyk, çyn hoşluk şonda turmakda bar. Imanly, mümin, musulman doganlar, ertir namaza turup-da, namaz, zenana bolsa öýünde namazyny okyp bolandan soňra, erkek adam bolsa mesjide baryp namaz okyp bolup, özi hatda aýnadan ýüzüni gözlesin. Gat'an imanly adam öz ýüzüni nurly tapar. Emma ol sekiz dokuz oturupda hiý bir bir forum bolup seňse ýanak bolup uky tuturan adam ýüzüni gözlesin, özüni tanyp bilmez. Hudaý saklasyn bir niçe adam hatda özüniň rahatlygyny gözläp ýedide sekizde turupdyr. Bagyşlaň, ýene-de haram, häzir gusl etmändir, bazara gaşyn ýene barýa. Näcirem musulman adam şu ýagdaýlara tähemmül etmeli. Siz nury imanyňyz bilen aýdyň, näme çyn hoşluk? Ol adam gusl etmeýär näme diýip, Aga men rahat ýaşajak diýýär. Suwa düşmäne howselesi ýok, şo durşuna-da hezaran garaňkylykla, müňlerçe garaňkylykla bilen şo durşuna bazara gaşynda barýar. Näme diýip hoş ýaşajak? Rahat ýaşajak? Ini haram adamyň ýanyda rahmat perişdeler gelmez diýip aýdýa. Bes günäh günäh günäh günäh üýşüpdir garaňky bolupdyr. Indi galby ört gara bolup barýa hudaý saklasyn. Indi meselen ini haram gezip duka musulman adam bir forum bir forum bolmaly la muny her kim özi bilmeli. Şony derk eden agyndy. Indi bir ýuwaş-ýuwaş, ýöne garaz, iman barmy, bar-da, şoň içinde gezip bärbil adam. Kän, alhamdulillah, köplerçe aýal logarla şon imany bar bolansoň, mu'min-u musulman bolansoň, Özleriniň adamsylary, ýa ogul-gyzlary, ýa erkek doganlary ulamalaň mejlisine gelmekleri bilen hoşluklary bar. Haýyr dogan şirket eder, Allah Tagalaň kelamynyň tefsirini eşder, öz mezhebinde halal-haramy biler, hulasa, paýdadan boş bolmajagyny bilýär. Emme bir az bölekle bolýa, az hanabadala bolýa. Meselen, Hudaý üçin nesihat diýip aýdýan. Boýnumda galmasyn diýip aýdýan. Inşaallah, belkem olarda Hudaý üçin bilen kepim eşitsinle we Allah Tagalada töwfik amalyn bersin inşaallah. Bijaýinke jedelleşsin we başga gürrüňler tapsynla, Hudaý üçin gulak assynla. Zenanala bolýa bir topar, az elbetde. Ulamalaň mejlisine öz adam sylaryny ibermege hoşlugy ýok. Näme üçin? Çon ulamalaň mejlisine barsa, gelse, öýe gelende zenanasyny gysdy ýa. Gaşyňy alma diýä, hapa toýa gitme diýä, ahun şeý diýip aýtdy diýä. Oňam özi özüni allamak gelýär. Näme etýär? Men bäş wagt namazyň-a okyýan diýýär adamsyna. Hop, umra-da gitseň diýýär, haja-da gitseň boldy-da diýýär. Men Hudaý üçin soragym bar şolardan, Aýa, Kurany Kerim bir sähemi, umra, bäş wagt namaz diýip tamam etip goýupdyrmy? Ýa alty müňden kän aýat barmy Kurany Kerimde? Namaza okaýaň boldy diýýä. A ýa Kurany Kerim ýa ine tefsir dört jilt ýazylypdyr. Kim okymaly we kim eşitmeli bulary? A ýa mümin musulmanlardan çürim dämi? Ýa hatda namazyny çala okaýa ýa okaýanak. Näme, ony bilýä, namaza gidip geleni bilen ýa hatda umra gidip geleni bilen kän adam bar. Umra gidip gelýä, häzir-de haramy bilen. Ýa hatda hajja, farza gidip gelýä, häzir-de haramy bilen. Ýa klas Kurana gatnap dur, häzir-de haramy bilen. Ony Allah Taala towfyk-amadyny bermeli. Oňam, Aý, klas Kurana gatnasaň bolar. Oňa-da ijazany berýä. Ýa meselen, haja gidip gelseň, namaz okaýsaň boldy-da diýýä. Näme üçin? Ulamalaryň mejlisine gelse, birnäçe zatdan men saklanmaly bolaryn, hasa toýlara gitmeli-dä bolaryn, ýa birnäçe zatlar etmeli-dä bolaryn adamy maňa giriberýär diýip. Hudaý üçin bir hakykat gürrüň bar. Hut biziň öz ýanymyza birnäçe ýyl mundan ozal bir tefsire galman gelýän bir jowan oglan gelip ýanyma geldi. Ahun näde diýdi. Meň zenanam men ibermeýä ulamalaň mejlisine. Şon sen barsaň, ine aýdan kefi. Haram toýlara sen men ibermeýäň, men-de seni Allah Tagalaň kelamynyň tefsirine ibermeýän diýip aýdy. Men näme etmeli diýip aýtdy. Her gaýtjak bolamda maňa yza berýä. Sen gitseň maňa ezýet berýäň diýip. Aý sen daýawdyr, imanyň menen bol, zenanaňa-da düşündirjek bol diýdi. Hulasa bu gürrüňle galdy. Şol jowan oglan, Allah Tagala jaýyn jennet etsin, jennetiň ortasyndan jaý bersin, Resulullah jan menen ýoldaş etsin, dünýeden-de geçdi şol oglan. Allah Tagala rahmet edip, rahmet nuruny üstünden döksün inşa Allah. Aýa şol adam şu heleýiniň kefi bilen galan bolsa utardymy ýa galman gelen bolsa utardymy? Iman näme diýip aýdýaşyňa? Es-sakitu anil hak şeýtanun ahras diýýär ulamalar. Hak aýdmaýan adam lal şeýtandyr diýipdir. Hak aýdyň, näme bolmaly şol adam? Gelip gitdim diýip utanar. Biziň fika hanafymyzda aýdylýan gürrüňi çe aýal logalla bolsun, çe siz dogalla bolsun, aýdylýan gürrüňi baş şoferim berdaş edip gulak asmaň, aýny gürrüň özüni gulak asyň. Ebu Hanife radiyallahu anh'un hükmü şi, bir zenana dünýeden geçse, Adamsy şony ýuwup başarmaýar diýýär. Ýagny adamsy endamyny eline girip başarmaýar. Näme üçin? Şon indi äjnebi boldy, dünýeden geçdi, indi zenanasy däl ol diýýär. Bir adam zenanasy dünýeden geçse, Öz zenanasyny özi ýuwup başarmy? Näme üçin? Şon indi ara kesildi. Zenana meselen merhum bolsa, ahyret öýüne gaşyn gitdi, hatda şo günde şo aýrylan zenanasynyň aýal dogany bilen ondan çirim izdiwaç edip başarýa. Näme diýip? Indi o zenanasy zenanasy dä, tamam boldy indi. Ara kesildi indi. Indi fesara ejnebiýe, Ebu Henipäň hökmi şu, indi ejnebi boldy diýä. Bes, ähirey bolup dur, eý, imanly doganlar! Sagat bäş gün biwefada dünýeden geçýänçä arada nikah bardyr. Ýadyňyzdan çykarmaň! Ýadyňyzdan çykaramaň! O hem kyýamatda näme bolar? Ony Allahtagala lutfy bilen, fazly bilen ýene jüpler, jüplemer, ony Allahtagalaň özi biler.

We Allah Tagalaň mähebbetini tapjak mejlisini özüne alyp galmaly. Iman bilen hökmediň. Imanyň nury bilen hökmediň. Hakykat gürrüňle, falany we falanyla ýok. Wagyz mejlisine falany, falanyla girmeli. Her kim öz imanyna gaýym durmaly. Aýtýan o eşitýän. Bir zenana ýa erki adam ara düşýär. Kimiň arasyna? Meselem, bir adam tefsire gelipdir, ulamalaryň mejlisine gelipdir, birniçe gürrüňleri eşidipdir, olam zenanasyna aýdýar, Sen bijire köýnek geýme, sen bazara gitjek bolsaň falan tüýsli git, ýa sen bijire bolmaly, bijire bolmaly zatlary aýdýar. Zenanasy muňy diýenini etmeýär, ara yhtilaf düşýär. Meselem, zenana gitýär öýlerine. Ýa meselem, öýde galmagal bolýar. Indi biri ara düşýär, çe zenana, çe erki adam. Heýran galmaly zat, ara düşýän, indi kime sataşýa? Ärine aýtýa, Baba zendigiňi et. Zenanaň göwnüni tap-da, nätdirip gezipbeň? Heýran galmaly üýşüp barakana zenanak aýdylmýa, Sen zendigiňi et. Adamyň diýeni bilen bol. Sen Hudaýyň diýeni bilen bol. Imanyň diýeni bilen bol. Allah Tagalaň buýrugy bilen boliýip, oňa adam hiç kim zat tabşyranok. Hany bu musulmançylygyň içindäki bolmaly zatmy şe? Özi ýaşuly bolup orta düşüp otyr. Hemme kişi tabşyrýa, fakat maňa tabşyrýa. Sen bizire hoşyk bolma, sen bizire gaty tutma, sen bizire bolmaly däl diýipde, oňa hiç kim zat tabşyranok. Ýa beýlesi beýläk. Kän zenanylar bar, imanyny gaýym durjak, adam isteýär, meň ýanymda ýaşajak bolsaň sen gaşyňy almaly diýip aýdýa. Hizir şoňa gaýyn tutupdy, bahana özde. Onuň zenanasy aýtýar, Men gaşyma elle girjekkä, Allah Tagalaň hylkatyna at dakyp biljekkä, Hudaý Tagalaň goýan owadanlygyny men at dakyp bilmerin ahym diýýär. Indi ýaşuly orta düşýär. Ýa zenana, ýa erkek adam. Indi ptada heleýe tabşyrýar hemmesi. Baba bijirek hoşk bolma, kelas Kurana gatnadyňda sen adamyň göwnüni alyp indi maňa tabşyrmaga durýaly. Ol adamsyny aýtmaýaly üç däne gyllan çürim diniňizi satma, üç däne gyllan çim zenanaňa ezýet berme, sen imanyňa gaýym boldy bitada hiç kim adamsyny tabşyranak. Haýsy biri din tarap tutsa şoňa gyssamana durýalyda. Aýa Rasulullah sallallahu aleýhi we selleme bir gün sataşmaly dämi şu ara düşýän ýa zenanasy ýa adamsy haýsy diniň tersine gitýän bolsa.